כ'פאנג אן צו רעדן מיט אים, ס'גייט דורך א האלבע שעה, ס'נישט קיין איין ווארט גערעדט פון פיינענס, וואס גייט פאר? סאו ס'האט אים צעמישט, און ווי מער צעמישט ער איז געווארן, כ'וועל דיר זאגן די אמת, כ'האב מיך אנגעהויבן צו סעלף דאוטן, איך בין דערנאך א בעל דמיון, איך ווייס נישט, זאג לכתחילה דו רעדסט נישט פון פיינענס, סטאפ, איר מאכט שוין מורא פיינענס, יחי עד אין עני אנדערע סאבדזשעקטס, פערטיג, וואס וויל, מענטש דארף וויסן וואס איז זיין טעלענט, וואס האט ער ליב צו טון, און ער דארף זען צו פאוקעסן אויף יענע זאך, אויב איז דא א מענטש. וואס האט סאמהאו אויסגעפיגערט צו מאכן א הערליכע שיינע פרנסה פון א זאך וואס ער האט נישט ליב, טראכט אריין זיין הצלחה וואס עס וואלט ווען געווען ווען ער טוט ווען עפעס וואס ער האט יא ליב. און דער אייבישטער געבט פאר פנחס גלויבער די סקיל פון זאגן שירים, ווייל ער דארף אויף די וועג האבן די פרנסה, אז ווען א מענטש טרעפט דאס, איז מער ווי ער האט געטראפן צען מיליאן דאלער. א גוטן טייערע אידן, ברוכים הבאים און ברוך הבא צו גוט געלט מיטן געלט מיידל חיים עקשטיין, ברוכים הבאים צום עולם, ברוך הבא צו חיים, איך מאך א גראנדיעזע ברוך הבא ווייל איך פארשטיי חיים האסט פארשידענע שיינע זאכן צו אנאונסן. יא, איך וויל אפאר זאכן אנאונסן, קודם איינס אז אנגעפאנגען בעזר השם פון דיע שמועס האבן אונז געמאכט נאך א ליין, אלס א בעקאפ וואס אונז גיימיר ארויף לייגן יעדע וואך דאס שמועסן אויף די אנדערע ליין אויכעט וואס ס'גייט דארטן זיין יעדע דינסטאג צופרי ארויפגעלייגט אזוי טאמער מאכט זיך אמאל א דילעי אדער סיי וואס ליגט עס דארטן ארויפגעלייגט און מ'קען עס דארטן אויך הערן און ווי אויך נאך זאכן וואס איז וואס בעזר השם אזוי ווי אונז גרייט מיר זיך יעצט אויף די אויף די בוק וואס ס'גייט ארויסקומען אדער וויאזוי דו האסט עס ליב צו רופן די ספר איז איז גייט דארטן זיין געוויסע. אנאונסמענטס און געוויסע זאכן וואס ס'גייט דארטן צוקומען וואס בעזרת השם ווען ס'וועט קומען די צייט וועט מען לאזן וויסן צוביסלעך די אנדערע זאכן אויך. סאו אין איין ווארט קודם די גייל ענין יעצט איז אז יעדע שמועס די גאנ יעדע גוט געלט שמועס גייט אויכעט ארויף גיין אויף יענע האטליין. יעדע גוט געלט שמועס גייט ארויף גיין אויף יענע האטליין אויכעט און יענץ גייט זיין.
ס'הייסט נישט גוט געלט, ס'הייסט נישט גוט געלט באט ס'גייט האבן גוט געלט שמועסן אפיס, פארוואס ס'הייסט נישט גוט געלט איז ווייל ס'איז נישט די גוט געלט האטליין, ס'איז אלעס זאכן וואס איז נוגע צו זאכן וואס ס'טוט זיך ארום די וועלט וואס הייסט חיים עקשטיין, און איינס פון די זאכן איז גוט געלט אקעי. וואס הייסט חיים עקשטיין? חיים עקשטיין האט מען עס נעמען פאר יעצט, חיים עקשטיין, און ס'וועט זיין בעזר השם דארטן די בוק צו קויפן,

יא, און וואס זיכער איינע פון די צוהערערס העט מיך שיקן עפעס א טעקסט פון עפעס א גמטריא וואס ער האט אויך.
אקעי. אגב, די נאמבער ווי מען שיקט דיך מעסעדזשעס בלייבט די זעלבע?
ס'קען זיין אז מ'עט עס טוישן, באט פאר יעצט איז עס נאך די זעלבע. אונז קוקט מיר נאך אריין אין געוויסע אפשענס. אקעי, צו די נאמבער וועל איך זאגן ביים סוף, נישט צו צומישן נאמבער מיט נאמבער, און לאמיר גיין צו די נושא. וואס איז די נושא היינט, חיים? די נושא היינט וואס איך וויל, איך וויל ספעשל רעדן פון א געוויסע נושא, נישט פון א שאלה וואס איז אריינגעקומען היינט, און כ'טראכט דאס צו טון פאר די קומענדיגע דריי שמועסן, אזוי ווי ברוך השם די בוק ווערט נענטער און נענטער, איך האב געמיינט ס'גייט שוין לאנג ארויסקומען אבער אזוי ווי איך לייד אביסל פון פערפעקשן איז האלט איך נאך אינמיטן איבערמאכן געוויסע זאכן וואס איך האלט אז ס'איז בעסער ארויסצוברענגען אויף אנדערע וועגן, אבער אזוי ווי בקרוב ממש גייט עס בעזר השם ארויסקומען וויל איך אנהייבן צו רעדן פון געוויסע נושאים וואס ס'האט צו טון מיט די בוק, און בעיקר האב איך געטראכט צו פאוקוסן אויף די דריי. פילערס, אויף ענגליש הייסט עס פילערס, אויף לשון קודש הייסט עס עמודים, און אויף אידיש הייסט עס זוילן, סאו די דריי זוילן פון סוקסעס, פון הצלחה, וואס א איד דארף וויסן כדי צו קענען בעזר השם מצליח זיין, און איך זאג מצליח זיין מיין איך צו זאגן בעיקר אין עיונים ומנות, אוודאי איז דא אנדערע זאכן וואס עס קומט מיט צוזאמען מיט דעם, אבער איך רעד בעיקר פון עיונים ומנות, און איך טראכט צו פאוקעסן די נעקסטע דריי שמועסן אויף די דריי זוילן. פון הצלחה פון וואס אונז רעד מיר אין די בוק, אונז זעמיר היינט אנהייבן מיט די ערשטע זאך.
שלשה עמודים האט עס אויך געהאט עמודות, אז שלשה און לאמיר אנהייבן מיט די ערשטע. די ערשטע זאך יא, און די ערשטע זאך וואס אונז רעד מיר זייער אסאך ארום אין די ספר פון דעם, איז די ענין פון א מענטש דארף טרעפן און טוהן די זאך וואס איז באלאנגט צו זיין תכונת הנפש, צו זיינע טאלאנטן, דאס הייסט אין אנדערע ווערטער, איך האב געהאט מיט דעם וועסט אינטערעסאנטע שמועס דאס בכלל וויאזוי איך בין צוגעקומען צו דעם און איך מיין אז ס'לוינט זיך אריינצוגיין וויאזוי איך בין צוגעקומען צו דעם סתם ד ד זאלסט פארשטיין אביסל פנחס פארוואס האב איך דאס געלייגט פאר מיין ערשטע זאך וועלכע זאך? די טרעדמילערס? אלס אלס א יסוד פון הצלחה פיינענשעלי. וואס אז דאס אז א מענטש זאל טון זיין. וואס ער האט ליב צו טון וואס זיין טאלאנט צו טון איז זאל ער טרעפן און נאכדעם טון דאס ווייל רוב אירע אין די פיינענשעל אינדעסטרי. איך ווייס נישט צו דו ווייסט דאס, וועלן האבן די ערשטע אפראוטש, און איך מיין אז יעדער איינער וועט מודה זיין צו מיך, קאל עניבאדי וואס פאררופט זיך סיי וועלכע פיינענשל פראפעשענעל, פיינענשל אדווייזער, פיינענשל קאנסאלטענט, פיינענשל פלענער, די ווארט פיינענשל, נאכדעם לייג צו די בלענק, איי דאנט קעיר ווער, און קום צו אים, איך וויל איבערגיין מיט דיך מיין פיינענשל פיקטשער. וואס איז נאמבער וואן וואס ער גייט דיך אייביג פרעגן? קען מען דזשין ווען ער פינענסט פלענער? דו ביסט גענוג קלוג, טראכט וואס די ערשטע זאך וואס ער גייט דיך פרעגן. וואס טוסטו פאר פרנסה?
כמעט צוגעטראפן, אקעי, ווייל דו זעה איך דרייסט דיך שוין מער מיט די מיט חיים עקשטיין, אבער אין דזשענערל אין מיין עקספיריענס סיי פון די עדיוקעישאן וואס מען גיבט פאר וואנעבי פיינענשעל פלענערס און סיי פאר און סיי פאר. און סיי פאר מענטשן וואס טוען עס שוין, רוב מאל די ערשטע זאך, איך וועל זאגן נאך מער, ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט א CFP באורד, CFP באורד מיינט סערטיפייד פיינענשאל פלענער באורד, וואס דיע קאמפאני איז רעספאנסיבל פאר אהערשטעלן די סטענדערט פון די פיינענשאל פלענינג אינדוסטרי, און זיי האבן א פארשריפט וואס מען דארף פרעגן די ערשטע זאך פון די מענטש, און די ערשטע זאך דארף מען פרעגן פון די מענטש איז אז אין די פעקט פיינדינג צייט ווען מען נעמט נאך אינפארמעישן דארף מען די ערשטע זאך פרעגן פון די מענטש, וויפיל געלט האסטו אוועקצולייגן? וויפיל געלט פארדינסטו? וויפיל געלט ווילסטו האבן ביי וועלכע פוינט אין צייט? כאילו די נאמבער וואן פאוקעס דארף זיין פון דיין געלט און.
נאמבער וואן פאוקעס דארף זיין די געלט חלק פון מיין פרנסה. עקזעקטלי, עקזעקטלי.
סאו איך וועל דיך צוריקטראגן יעצט פינף יאר צוריק בערך, צוויי טויזנט נײַנצן האב איך געשריבן. די בוק פון עסקעיפ די פריזאן אוו קאמפארט וואס אונז האמיר שוין גערעדט פון דאס אמאל, און קריעיט די לייף אוו יור דריעמס, יא מען קען עס קויפן אויף עמעזאן, סאו איך האב געשריבן דעמאלטס די בוק, אבער יענע בוק האב איך נישט אליין געשריבן, יענע בוק האב איך האב איך געהייערט איינעם וואס האט מיך אינטערוויוט און יענער האט עס אפגעשריבן די די די בוק, די אינפארמעישן, יא יא, און ס'איז אויף ענגליש, און יענער האט עס געשריבן, און איך האב געהאט מיט יענעם אפאר שעה קאנווערסעישן פארדעם. פון וואס די בוק איז, וואס ווילסטו שרייבן? ביזן צום, די מענטש האט דאך געדארפט אויסשטעלן א סטראקטשער וואס ער גייט שרייבן, זיי האבן צוזאם געדארפט האבן א קאנווערסעישאן פון אפאר שעה וואס צו שרייבן, און דער מענטש איז ארויסגעגאנגען פון יעדע שמועס מיט מיך צומישט, און איך בין ארויסגעגאנגען נאך מער צומישט. וואס איז פשט? ווייל איך איך שטעל מיך אהער ווי א פיינענשעל פלענער, איך שטעל מיך אהער ווי א פיינענס גיי, דו גייסט שרייבן א בוק, איך זאג אים איך האב א בוק וואס איך וויל שרייבן, וועלכע סאבדזשעקט? וועלכע פיינענס? אקעי, פארוואס פיינענס? ווייל דאס איז מיין פיעלד, דאס איז מיין עריע אוו עקספערטיז. איך פאנג אן צו רעדן מיט אים, עס גייט דורך א האלבע שעה, עס איז נישט קיין איין ווארט גערעדט פון פיינענס, וואס גייט פאר? סאו עס האט אים צומישט, און ווי מער צומישט ער איז געווארן, איך וועל דיר זאגן די אמת, איך האב מיך אנגעהויבן צו סעלף דאוטן, אפשר בין איך א בעל דמיון, איך ווייס נישט וואס, זאג לכתחילה דו רעדסט נישט פון פיינענס, סטאפ, איך מאך שוין מורא פיינענס, יחי הדין עני אנדערע סאבדזשעקטס, פערטיג, וואס.

אזוי ביסט אנגעקומען צו. עקזעקטלי דאס איז געווען די מיליאן דאלער קוועסטשן וואס דער גאוסט רייטער, איינער וואס שרייבט פאר איינעם הייסט א גאוסט רייטער, סאו וואס דער גאוסט רייטער האט מיך געפרעגט א גאנצן צייט, און איך בין געבליבן א גאנצע צייט מיט די צונג אינדרויסן איך האב נישט פארשטאנען וואס, ביז ביז איין טאג קאלט ער מיך אן, חיים כ'האב אלעס אויסגעפיגערט, איך מיין אז איך האב עס ארויס. נו לאמיר שוין הערן, איך בין אויך צומישט. דו ביסט א פיינענשעל פלענער און אויב דו האסט אנגעהויבן צו כאפן אז די נאמבער וואן זאך וואס עס העלפט א מענטש מצליח זיין איז נישט וויפיל געלט ער האט און וויפיל געלט ער וויל אנקומען און וועלכע אינוועסטמענטס ער גייט מאכן נאר די נאמבער וואן זאך וואס איז די פאנדעישאן מיט וואס דו לעבסט די יסוד איז אז די מענטש זאל טון פאר פרנסה א זאך וואס דו האסט ליב צו טון
וואס אויב דו גייסט דאס טרעפן איז אלע אנדערע זאכן סעקאנדערי ס'איז וויכטיג וואו צו אינוועסטן ס'איז וויכטיג וויאזוי צו טרעפן זאכן אלעס איז וויכטיג. וויכטיג צו מאכן סמארט דעסיזשענס, פארשטייט זיך מיט אסאך סייעתא דשמיא, אבער אויב דיין יסוד פון ווי דיין אינקאם קומט אריין, פון ווי קומט דיין אינקאם אריין? געווענליך פון דיין אקיופעישן, פון וואס דו טוסט. אויב איז יענץ א זאך וואס יעדן טאג שעלטסטו צופרי בבוקר עוים ומיעוטין ערב ובערב עוים ומיעוטין בוקר, ניין דאס נישט, בבוקר עוים ומיעוטין ערב, און ס'זאל בלייבן ביינאכט, ווייל איך וויל נישט מארגן צופרי נאכאמאל אריינגיין. אויב איז עס נישט א זאך וואס דו האסט באמת ליב צו טון, א זאך וואס דו ביסט באמת פעשענעט צו טון, יו אר נאט גאוינג טו סוקסיד. דאס מיינט נישט אז דו גייסט נישט האבן קיין געלט, קען זיין דו גייסט האבן געלט, קען זיין סאמהאו האסטו אויסגעפיגערט זייער שווער צו ארבעטן אדער מאכן טריקס פון שווינדלען אדער חס ושלום זאכן וואס א מענטש וואס האט נישט ליב וואס ער טוט האט אזעלכע נסיונות, ס'קען זיין, אבער די סעקאנד וואס מ'גייט דיר זאגן ריטייער, אראפ א דאגה פון קאפ, איך קען ריטייערן. סאו
פארוואס איז דאס קודם. איך וויל צוריק קומען צו דעם, יא, איך וויל צוריק קומען צו דיין מעין פוינט, יא, דאס איז די מעין פוינט, דאס איז די היינטיגע זאל, די היינטיגע עמוד, אבער פארוואס איז דאס די שליסל צו סוקסעס? חוץ אז דו גייסט רידיפיינען סוקסעס, ווייל האסט אליינס געזאגט אז א מענטש קען טון עפעס וואס ער האט נישט ליב און מיט דעם אלעם מאכן געלט. הונדערט פראצענט, פרעגסט זייער גוט, אבער איך וועל דיר מסביר זיין א זאך, אויב איז דא א מענטש וואס האט. סאמהאו אויסגעפיגערט צו מאכן א הערליכע שיינע פרנסה פון א זאך וואס ער האט נישט ליב, טראכט ער איין זיין הצלחה וואס עס וואלט ווען געווען ווען ער טוט ווען עפעס וואס ער האט יא ליב. סאו טראכט ער איין א מינוט, טראכט ער איין א מינוט, כ'מיין איך רעד דא צו דיך, יא, איך ווייס, יעדער איינער ווייסט, גאנץ כלל ישראל ווייסט, אז פנחס גלויבער האט ליב צו געבן שיעורים, און ער לעבט אין עס, און ער האט ליב צו מאכן די ריסערטש פאראויס, און ער האט ליב צו דעליווערן נאכדעם, דאס איז א זאך וואס איך מיין. אז ווען דו וואלסט ווען געהאט פרנסה ברובך, און דו וואלסט נישט געדארפט ארבעטן פאר פרנסה, וואלסטו עס נאך אלץ געטון. אמת. סאו, ווען דו ביסט אין אזא פלאץ, אוודאי דארפסטו אויך זיין קריעטיוו, דארפסט טרייען ווי צו מאכן פרנסה פון עס, דארפסט טרייען ווי צו טרעפן וועגן דיך צו מארקעטן, אלעס איז אמת. אבער ווען די יסוד איז, א זאך וואס איך קוק ארויס צו טון, איך זעה וועליו וואס מענטשן באקומען ווען איך טו עס, איך זעה איך זעה ווי ווי איך ברענג א וועליו פאר די וועלט, איך קען פארשטיין אז ווען דער רבונו של עולם האט אפגעמאכט אני היום ילידתיך, איך לייג אראפ פנחס גלאבער אויף די וועלט, איז דאס לכאורה געווען איינס פון די סיבות ווייל דאס דארף ער ברענגען פאר כלל ישראל, סאו ווען דו האסט די יסוד איז עס נישט קיין זאך וואס דו זוכסט אוועקצולויפן פון עס, עס איז א זאך וואס דו זוכסט אריינצולויפן מער אין עס, און אויב דו לייגסט צו צו דעם, סאו די מוצלח'דיגע מענטש פון וועמען אונז האבן פריער גערעדט, וואס דו האסט אזויגעווי געפרעגט, ער מאכט דאך געלט אזוי אויך, אבער אויב קען ער די קריעטיוויטי פון וויאזוי צו מאכן געלט נוצן אין א זאך וואס איז אויך איינשטימיג, מיט זיין טעלענט, מיט זיין פערסאנאליטי, מיט זיין נעיטשער, האט ער אראפגעלייגט א קרעיזי קרעיזי יסוד פאר זיין פיינענשעל פיוטשער, וואס די יסוד איז א זאך וואס וואס אפילו ער זאל נישט זיין די בעסטע אין אינוועסטמענטס, אבער דא איז ער יא גוט, דעמאלטס יו קענט העלפ איט. דו זאגסט אז ס'איז נישט נאר א ענין פון סיפוק און פון דזשויען וואס מען טוט, נאר ס'איז אויך א שליסל אמת'דיג צו הצלחה, ס'הייסט. ס'איז א דאלער, ס'האט א דאלער סיין אויף עס. אבסעלוטלי, אבסעלוטלי. און ווען איינער קומט צו מיך און זאגט מיך, חיים, ווייז מיר די בעסטע וועג פון פון אינוועסטן, ווייז מיר וויאזוי, אויב יענע זאך איז נישט אויסגעפיגערט, איך איך ווייס אז אונז רעד מיר פון סעקאנדערי זאכן יעצט. יעצט קען זיין אסאך מאל א עקסעפשאן צו דעם. איינער וואס האט למעשה אויסגעפיגערט א וועג וויאזוי ער מאכט הערליך שיין פרנסה פון עס, אבער ער האט נישט ליב וואס ער טוט, און איך קען אים נישט זאגן, ימח שמו אויף עס, יא אקעי א גוטן טאג, האסט א פרנסה, מאכסט דארטן שיין געלט, גייסט אוועקגיין פון עס, אבער פאר אזא מענטש וואס איך וואלט ווען געזאגט איז, זע כאטשיג צו לעבן אויף די מינאמום בודזשעט וואס דו קענסט, זיי דיך מצמצם די מערסטע וואס דו קענסט, כדי דו זאלסט קענען אוועקלייגן גענוג געלט אין אינוועסטמענטס כדי דו זאלסט קענען אויף א אנדערע וועג האבן א אינקאם וואס איינמאל דו וועסט האבן וויאזוי אונז רופן מיר עס פעסיוו אינקאם פון א אנדערע פלאץ עסטו דיענס קענען קאנסידערן נאכאמאל צו עס איז א זאך מיט וואס דו ווילסט בלייבן וואס יעצט בשעת מעשה אז לעבסטו אויף די סטענדערט פון די אינקאם וואס דו האסט בלייבט דיר קיינמאל נישט איבער קיין געלט און וואס געשענט שעלטסטו יעדן טאג וואס דו דארפסט נאכאמאל אריינגיין אין א ביזנעס פאנג אן צו ארבעטן מיט אזא ציל אפשר דארף איך נישט אזא טייערע קאר, אפשר דארף איך נישט אזא טייערע הויז, אפשר דארף איך נישט חתונה מאכן ווי גראף פאטאצקי, פאנג אן צוביסלעך צו זען וואס דו קענסט טון זיך צו מצמצם זיין אז דו זאלסט ווי א רשע אוועקלייגן געלט אין אינוועסטמענטס כדי צו קריעטן פעסיוו אינקאם, וואס די פעסיוו אינקאם וועט דיר העלפן אז דו זאלסט קענען ריקאנסידערן יענע אנדערע איידיע. לאמיר דיך פרעגן פאר דו זאגסט אקעי מיט די גאנצע זאך, ביסט מודה ווען איך רעד פון עס אזוי פעשענעט, וואס איז מיין איידיעס און מיין זאכן,

און ער זאגט דארט אז פונקט ווי דער אייבערשטער האט באשאפן יעדע בעל חי מיט די ריסארסעס, ער זאגט נישט ריסארסעס, אפשר ווייסט איר וואס ער זאגט, מיט די אמצעים, כ'מיין א לייב האט א געוויסע טייפ אויף נעגל און געוויסע טייפ אויף ציינער, ווייל די לייב'ס עסן איז צו פארציקן בעלי חיים, דארף ער האבן די טול דאס צו טון. און א געוויסע מינע פייגל וואס עסט געוויסע מינע פיש האט א געוויסע מינע מויל וואס זי קען כאפן די פיש, סאו זאגט ער דארטן אז די זעלבע זאך יעדע מענטש אין די וועלט קע ס'איז דיפרענט ווי אנדערע בעלי חיים ווייל אנדערע בעלי חיים קען מען זאגן א מורא'דיגע כללית'דיגע הגדרה אלע לייבן האבן דאס אלע קען זיין דארטן איז אויך דא אינדיווידזשועל זאכן וואס איך ווייס נישט כ'קען נישט קיין שפראך פון לעבן, אבער ביי מענטשן איז זיכער, איך קען דיפרענט מינע מענטשן וואס האבן דיפרענט מינע סקילס וואס דארפן אויף א דיפרענט מינע וועג האבן פרנסה, און דער אייבישטער געבט פאר פנחס גלויבער די סקיל פון זאגן שירה, ווייל ער דארף אויף די וועג האבן די פרנסה, און אז ער גייט גיין ארבעטן אין א וועירהאוז פון שלעפן באקסעס פון די רעכטע זייט צו די לינקע זייט, גייט ער דארט נישט מצליח זיין, ווייל דאס איז נישט די זאך וואס דער אייבישטער האט איהם געגעבן, און די וועג וויאזוי א מענטש קען דאס טרעפן ווייטער די אנדערע וואס ער איז, איך קען א אינגערמאן וואס. ער מוז האסלען, ער מוז שלעפן באקסעס, ארבעטן מיט היי לאוס, ארויסטראגן אראפטראגן, ער מוז אויסגעבן זיין ענערדזשי אויף די וועג, אז דו גייסט אים אריינלייגן אין א פאזישן פון זאגן שירים ער וועט צוקראכט ווערן, ער וועט צודרייט ווערן, סאו יעדע מענטש האט זיין זאך, און אז דו ווילסט וויסן וועלכע זאך האט מיך דער אייבערשטער געגעבן כדי איך זאל קענען טרעפן מיין פרנסה, וואס ווען דו טרעפסט עס, פסח את ידיך משביע לך חיי רצון, דער אייבערשטער האט דיך געגעבן עפעס. זאלסט וויסן אז זייער אסאך מאל ווען דער מענטש איז נישט מצליח איז ווייל ער האט נישט געטראפן יענע זאך. די חובת הלבבות האסטו געמיינט, איא? יא.
סאו, זייער זייער שיין און מסודר'דיג מסביר געווען. כ'מיין ס'איז זייער קלאר צו פארשטיין. בתיאוריה, כ'וויל נאר צולייגן אויף למעשה איז דא אסאך ארבעט ווייל, אנטשולדיגט, ווייל ס'איז נישט אייביג, קען זיין איך בין נישט גערעכט, אבער ס'איז נישט אוועק סטרעיט פארווארד ווען איינער האט א טאלאנט וויאזוי ער זאל עס למעשה נוצן, לאמיך אנכאפן א דוגמא צוויי, ברשותך. איינס א יונגערמאן מיט וועם כ'האב נעכטן גערעדט, ער איז א לייף קאוטש, ער איז געווארן א לייף קאוטש ווייל ממש די אייבערשטער האט אים אהין געטראגן, ער האט געטרייט צו טון עפעס אנדערש, יעצט ער האט א מורא'דיגע פעשן פאר מאלן, מאלן, ספר, סתם עפעס אנדערש, און ער האט געטראפן א מהלך זיך צוזאם צו ברענגען די צוויי, ס'איז אריכות וואס, ס'איז נישט נוגע, אבער. ער האט א פעשאן פאר מאלן, זיין ארבעט מיט די הענט ארט, יא, זיין תפקיד וויאזוי ער פארשטייט עס מיט די בעסט אויף די מציאות פון גענוג יארן און גענוג צייט טרייען נישט עס צו טון איז אז ער דארף דינען מיט מענטשן, ער האט געטראפן א מהלך צאמצוברענגען די צוויי, איין צווייטע איז רבי אברהם מרדכי מלאך, באקאנטער מגיד, בעל דרשן, זייער זייער פאפולער, זייער פעימאס. מיט א געשמאקע דעליווערי, ער איז פאני, סא איך בין כמעט זיכער איך האב עס געליינט אין א אינטערוויו וואס ער האט אליין דערציילט אדער עפעס יא, אז ער האט נאך די חתונה האט ער פרובירט צו זיין א בטלן, ער האט דאך א סענס אוו יומער, דער סאן איז ער, ער קען גוט לאכן פון זיינע דרשות, ער האט א גוטע סענס אוו יומער, סא איז ער נישט געגאנגען. עכ ש צו ביי די זיין צו צו געשען האט ער בכל אופן האט עס דער אייבערשטער אזוי געפירט אז ער איז געווארן א בעל דרשן, סא ער איז היינט א בעל דרשן, ער נוצט זיין סענס אוו יומער, אלס בדחן האט ער נישט מצליח ווען די, און אזוי האט ער געזאגט, אזוי האט ער דערציילט, אלס בדחן האט ער נישט מצליח געווען, אלס בעל דרשן איז קומט צו די ספייס פון זיין יומער קומט מורא'דיג אריין, און זיכער אז ס'בארייכערט מורא'דיג שטארק זיינע דרשות, סאו יא ער האט א פעשן אין יומער.

צו טרעפן וואס ביי מיר, און איך זאג נישט אז ס'איז גרינג, אבער איך קען דיר איין זאך זאגן, ווי שווער ארבעט א מענטש פאר צען מיליאן דאלער? ווענדט זיך ווער. ווענדט זיך ווער, אבער א מענטש איז גרייט אריינצולייגן שווערע השקעה, שווערע ארבעט פאר צען מיליאן דאלער. איך וויל טענה'ן אז ווען א מענטש טרעפט דאס, איז מער ווי ער האט געטראפן צען מיליאן דאלער. ווען א מענטש טרעפט דאס מיינט אז ער פיגערט אויס. ער טרעפט די טעלענט, יא. סאו, ס'לוינט זיך. צו האבן די סבלנות און די פאוקעס, ווייל דאס קומט נישט אן קיין פאוקעס, ס'לוינט זיך צו האבן די פאוקעס, אמאל אמאל קומט עס אן פאוקעס, א לאטערי קומט אויך אמאל אמאל אמאל אן אז מען מאכט געלט אן ארבעטן, באט רוב מאל דארף מען א שטארקע פאוקעס און א דיטערמינעישאן און א איך גיי טון אלעס אין די וועלט אנצוקומען צו דעם, ווייל איך ווייס אז ווען איך בין אנגעקומען צו דעם האב איך געטראפן מיין אוצר. ביוטיפול. עד כאן עמוד א'. וואס איז די פאון נומבער נאכאמאל חיים פון די האטליין?